We öňki ümmetlere ugradylan kitaplar barada aýdyp geçsek, hawa, bize näme habar berilenleri bar, atlary bize atlar tutup habar berilenler bar, Tewrat, Zebur, Injil ýaly. Bul kitaplar öz ugradylan wagtynda Tewrat Musa aleyhisselama, hawa, Injil Isa aleýhissalama, Zebur Dawut aleýhissalama ugradylan wagtlaryna dogrudy, hak kitaplardy. Emma insanlar näme wagtyň geçmekligi bilen näme etdiler? Bu kitaplary üýtgetdiler. We şonuň üçin hem musulman doganlar biz ol pygamberlere ugradylan kitaplaryň ugradylan wagtynda hakdygyna, hakykatdygyna, Allah tarapyn gelen kitaplardygyna iman edýäs we ygtykad edýäs. Häzir hem biz diýýäs, Tewrat, Zebur, Injil asly Allahdan gelen, Allah Tagalaň kitaplary. Emma şonuň bir şonuň ýany bilen birlikde diýýäs, näme? Ynsanlar ony üýtgedenligi üçin, Üýtgän içi bozulan, içine taryhy maglumatlar, kyssalar, ynsanlaň sözi, hekaýalar we şuňa meňzeş zatlar bulaşdyrylyp, garyşdyrylyp Allatagalaň kitabyny näme üýtgedenler. We biz şol kitaplaň bozulandygyna şu wagtky günde hakykylarynyň ýokdugyna ygtykat edýäs. Şuda biziň näme ähli sünnüdiň musulmanlaryň akydasy. Kitaplar babatynda. We Ähli pygamberleriň iň soňkusy kim? Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesellem. Pygamberleriň möhri. We edil pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesellemiň pygamberleriň soňkusy bolşy ýalakka kitaplaryň hem soňkusy näme Allah Tagalaň indiren kitaplarynyň soňkusy hem näme musurman doganlar Kuran Kerim. We Öňki kitaplaryň üýtgedilenligi üýtgedilenligi barada agzap geçdik. Öňki kitaplary Allatagala amanet edip ynsanlaryň özlerine berdi. Emma ynsanlar näme etdiler? Ýaňky diýşimiz ýalakka üýtgetdiler. Kyssalar, hekaýalar, taryhy maglumatlar hemmesini garyşdyrdylar, bulaşdyrdylar içine. Garym-gatym etdiler. Emma iň soňky kitaby bolan Kuran-Kerimi Allah subhanahu we taala özi näme diýdi? Gorajakdygyny wada etdi. Kuran-Kerim, Hijr surasy, on bäşinji sura. Dokuzynjy aýatynda Allah subhanahu taala näme diýýär? Inna nahnu nazzalna zikra we inna lehu lehafizun diýýär. Zikri Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz hem ony gorajakdyrys diýip aýdýar. Ýagny Kur'an-ı Kerim'i Allah taala goraýar. Hut özi näme wada berdi gorajakdygyny. we kyýamada çenli Kuran üýtgedip bilmeýärler. Üýtgetjek boldular, yslam duşmanlary her hilekge, emma bolmady, Allatagala näme etdi, şoň sebäbini bar etdi, alymlaň üsti bilen şolaň üsti açyldy we indi näme kyýamada çenlem şu görnüşde boljakdyr, üýtgejek däldir. We Kuran Kerim keramat gözleýän, mugjyza gözleýän kişiler üçin Kuran Kerimiň özi bir mugjyzadyr. Çünki bir müň dört ýüz ýyl bäri, musurman doganlar, Kuranyň ýekeje harpy hem üýtgemedi. Kuranyň ýekeje harpy hem üýtgemedi. We kapyrlaň hem näme iň uly duşmanlyk edýän zatlarynyň biri hem näme şul Kurany Kerim. Biz nädip musurmanlaň elinden şuny alyp bolarka? Nädip musurmanlara näme şu Kuranlar barada şübhe işlerini döredip bolarka? Nädip şuny musurmanlary şul näme Kurany Kerimden uzaklaşdyryp bolarka diýip näme? Üstünde kän işleýärler. Ýewropada, Amerikada ýörite ýokary okuw jaýlaryna şuň üstünde ylmy iş alyp barýarlar. Nädemizde şübhe oýandyryp bileris? Nädemizde musurmanlaň aňyny, akydasyny bozup bileris? We ýörite näme şu barada nutuklar taýynlanýar, kitaplar ýazylýar we bular gizli hem däl. Ýewropada, Amerikada bular taýynlap makala, žurnallarda kitap görnüşine we başga görnüşde näme paýlaşylýar, ýaýradylýar. Emma näme hiç zat edip bilenoklar, çünki näme Allah Taala Kurany goraýar. Bir müň dört ýüz ýyl bäri ýekeje harpy hem üýtgemän gelýär we kyýamada çenlem üýtgejek gäldir, üýtgejek däldir. Şonuň üçin näme? Mugjyza gözleýän ynsan üçin ene Kuranyň özi mugjyza. We ýaňky diýişimiz ýalakka Allah Taala bendelerinden Yslamdan başga dini kabul etjek däldir. Ýeke täk hak din Yslamdyr.